Wéi, mir hu kee Budget méi? Wéi, ech muss dat elo alleng man? Hallo, ech war net dee wou dat ganz Geld wéinst dem Kokain ausginn huet, putain! Mä komm, pff, ok, da hee halt. Sou, mir kruten d'Halschent eisen Budget geschonn, also muss dat elo séier goen, dofir Intro lo direkt, go! Ähm, ja, äh, T. Schlob as sech ma Medieval, Remake, Remaster, PS1, Schackelkapp, säit schéin aus, nech getest, lass. Medieval?
Dat war dach dat eent Spill, wat an der Demo-Disk dobäi war, déi ee bei der PlayStation 1 kritt huet. Huh? Sou oder sou ähnlech ass et wuel ville Leit ergaangen, déi d'Ukënnegung vum Remaster matkritt hunn. An jo, dir wäert laachen, mee méi wéi déi Demo vun deemools hunn ech als Kand och net vun deem Spill matkritt. Bah ok, wou ech d'PSP kritt hunn, war mäin éischt Spill effektiv de Medieval Resurrection, deen jo eng Aart Remake slash Soft Reboot vum éischten Deel war. E bëssen Nostalgie-Gehummert sinn ech jo da schonn. Mee egal, mär ginn nees back to the roots an zwar an d'Joer 1998 fir genau ze sinn. D'Story vum Spill ass schnell erkläert. De béise Magier Zarok terroriséiert mat senger ondoudegen Arméi d'Land vu Gallowmere an de Kinnek schéckt seng Arméi mat sengem Champion, den Sir Daniel Fortescue, An d'Schluecht fir deem en Enn ze bereeden. Just blöd dass grad den Dan den éischte muss sinn dee bei der Aktioun drop geet an dem Kinnek dat och esou peinlech ass dass en e bëssen un der Geschicht schrauft fir dass den Dan als de groussen Held duer steet deen den Zarok soll besiegt hunn. An falls Dark Souls Fans ënnert iech elo e gewëssen Wait a minute Moment hunn,

D'Spill platzt nëmme sou vun Detailer an den ofwiesslungsräiche Levelen. Dialoger an Interaktioune mat den anere Personnagë sinn e riseg Spaass, voller Charme a Witz. Ech géing souguer sou wäit goen a soen, dass dat hei Spill de Flair souguer nach besser agefaange huet wéi de Spyro oder de Crash. Lo näischt géint déi zwee Remasteren, mä dat war elo grad meng Meenung. D'Spill selwer ass en Action-Adventure, bei deem der iech duerch allerlee Halloween-Gestalte kämpft, Saache sammelt, d'Géigend erkundegt an iech géint Bosse stellt. Kleng Rätsel sinn och am Gepäck, dobäi schalt der am Verlaf vum Spill och nei Waffe wéi d'Aarmbrosch oder en Hummer fräi. An dir wäert och all Mordinstrument brauchen, well. Et ass nach ëmmer en Ninety Spill mat Nineties Trickiness. Waat mech dann och elo bei déi onheldenhaft Aspekter bréngt, déi virun allem de Gameplay betreffen. De Kampfsystem aart oft an eng Fuchtelei aus, bei dir der hofft dat richtegt ze treffen, waat déi deelweis wonky Steierung net méi angenehm mecht. D'Kamera, ja wéi soll ech dat elo op eng politesch korrekt Art a Weis soen? Se huet onerlaabtene Geschlechtsverkéier mat iech an där Plaz, wou d'Sonn hischéngt. Dir kënnt iech se mat enger Schëllerperspektiv d'Saach e bësse méi iwwersiichtlech man. Suboptimal bleift et awer trotzdeem, an esou gitt der och mol gären onerwaart vun engem Géigner ugegraff, deen der net gesinn hutt. Oh hi Marc! Et muss een allerdéngs och soen, dass d'Entwéckler sech e puer Verbesserunge vis-à-vis vum Original erlaabt hunn, wéi zum Beispill d'Oppimpe vu verschiddene Bossen. Nodeems dat da lo gesot gouf, wat ass da lo eigentlech de Fazit? Da soe mer mol esou, Medieval huet dat Gefill vun deemools, am Gudden wéi och am Schlechten, zimmlech gutt an d'Joer 2019 eriwwerbruecht, A wäert virun allem de Fans vum Original eng riseg Freed bereeden. Ween deemools schonn näischt mam ale Schankekapp konnt ufänken, jo, dee wäert och elo net säi Gléck fannen. Bei engem Präis vun ongeféier 30 Euro ass déi ganz Saach och gutt ofgeronnt. An, ah jo, et gëtt och, wann een eppes Bestëmmtenes am Spill mécht, eng kleng Iwwerraschung, déi virun allem d'Nostalgiker e Grinsen an d'Gesiicht misst zauberen. Happy Hunting!
Jo, no Schankekäpp hu mer nach The Surge 2, dat ass Roboter, Dark Souls, Stierwen, Dark Souls, Roboter an e bësse Stierwen. Vill Spaass!
The Surge 2 vum däitschen Entwéckler Deck 13 spillt an enger dystopescher Zukunft, an där déi natierlech Ressource vun der Äerd opgebraucht sinn. Fir déi zerstéiert Ëmwelt nees zum Liewen ze erwächen, experimentéiert de Creo-Konzern mat Nanomaschinnen. Dat geet awer no hanne lass, D'Maschinne maache sech selbstänneg a rebelléieren. No kuerzer Zäit ass 95 Prozent vun der Mënschheet ausgelaascht. De Souls-like spillt an der Stad Jericho City, wou Dir am Ufank vum Spill an engem Prisong erwächt a mat de Grondmechaniken vum Spill vertraut gitt. De Kampfsystem ass eng vertraute Mëschung aus Ugrëff, Blocken an Auswäichen. Nieft der Gesondheet an der Ausdauer musst Dir och nach op d'Energie vun Äre Batterien uechten. Déi kënnt Dir nämlech oplueden andeems Dir de Géigner Schued maacht. Soubal Dir op d'mannst eng vun ufanks 3 Batterien opgelueden hutt, kënnt Dir een Heelmëttel pro Batterie hierstellen. Wann néideg, kënnt Dir Iech also wärend engem ustrengende Kampf ëmmer nees heelen. Dofir muss dir dann awer och ëmmer nees an den Ugrëff, wat dem Kampfsystem eng schéin taktesch Nuet gëtt. Wann dir e Géigner geschwächt hutt an nach genuch Energie an ärer Batterie iwwreg ass, kënnt dir mat engem Finisher ee Kierperdeel vu sengem Kierper oftrennen. Dat Ganzt ass esou bluteg wéi et sech unhéiert a gëtt dann och genësserlech an enger Zäitlupp presentéiert.
Dës Mechanik huet awer duerchaus hire Sënn, well nëmmen esou kommt Dir un nei Waffen, Ressourcen a Baupläng, fir neit Equipement kënnen ze craften. Gefält Iech dem Géigner säin Helm? Kapp erof an hier domat! Brett Dir nach eng Erpanzerung fir d'Been? Keen Thema! Dir Géigner do hannen huet geschwënn souwisou keng Verwendung méi dofir. Mir huet dës Mechanik immens gutt gefall. Gëtt de Brightoner Ressourcen-Dag esou ni langweileg, well een ëmmer emol nees e neit Ausrëstungsstéck gesäit, wat een nach net an der Sammlung huet. Fir opzelevelen a fir Géigestänn hierzestellen, braucht Dir Schrott, deen Dir als Belounung fir besiegte Géigner kritt. Ausser Ärer Rëschtung an Äre Waffen kënnt Dir Iech och nach Implantater asetzen, déi Är Wäerter verbesseren oder Iech nei Fäegkeeten erméiglechen. Ass Är Gesondheet um Enn, gitt Dir op der leschter Medizinstatioun, déi Dir besicht hutt, nees zum Liewen erwächt. All déi Géigestänn, déi Dir opgesammelt hutt, bleiwen an Ärem Inventar. Nëmmen de Schrott, deen Dir bei Iech hat, läit nach do, wou Dir gestuerwe sidd. Dir hutt elo zwou an eng hallef Minutten Zäit, fir en nees oprafen ze goen, soss ass e fort. Wann Dir um Wee fir dohinner nach eng Kéier an d'Gras bäizt, ass en natierlech och futsch. Praktescherweis hutt Dir awer d'Méiglechkeet, fir Äre Schrott bei enger Medizinstatioun anzebunkeren. Nodeems Dir den zweete Bossgéigner, de Prisongsdirekter, bezwongen hutt, kritt Dir als Belounung net nëmmen Är Fräiheet, mee och nach dem Direkter seng Droen. Déi kënnt Dir mat verschiddene Waffen a Modüllen equipéieren, déi Iech am spéidere Spillverlaf nëtzlech kënne sinn. Dono kënnt Dir endlech Jericho City erkënnegen a Missioune fir verschidden NPC'en erleedegen. Ënnerwee musst Dir Iech ënner anerem géint Scavenger, Zaldoten a Sektemembere wieren. Fir datt Dir net all Kéiers no engem Doud laang Ëmweeër misst lafen, kënnt Dir an deene verwénkelte Gaassen Ofkierzunge fräischalten. You make me sad. So be it. Come Petze! None shall pass. What? None shall pass. I have no quarrel with you, good Sir Knight, but I must cross this bridge. Then you shall die. D'Grafik ass insgesamt stëmmeg. Mir gefalen hei besonnesch déi kräfteg Faarwen. Vu no falen awer leider déi verwäschen an Detailaarm Texturen negativ op. Technesch mécht d'Spill dofir näischt falsch a leeft zu all Moment absolut flësseg. Wien Dark Souls an ähnlech Spiller gären huet, deem kann ech dëse Vertrieder am Science-Fiction-Gewand nëmmen un d'Häerz leeën. Ech fannen et erfrëschend, mol eng Kéier net géint Monsteren an Dämonen ze kämpfen. Mir gefalen och déi verschidde Komfortfunktiounen, déi d'Spill mat sech bréngt. Deem engen oder aneren wäert dat wahrscheinlech net hardcore genuch sinn. Ech fir mäin Deel beklo mech doriwwer net a genéisse léiwer The Surge 2.
Joch, ech hoffen Äech huet eis Low Budget Episode haut gefall. Villäit kréien ech nach e bësse mam Chef verhandelt, dréckt mer mol d'Daumen. A fir de Rescht dann, gehabt Äech wuel, gitt net ze vill Geld aus, well soss gesitt der wat geschitt an ciao.